Mae rhai pethau sy'n bwysig i bob un ohono ni, ein ffrindiau, ein teulu, ein cartref, ein gwaith, ein biliau. Bob dydd, caiff penderfyniadau ei gwneud sy'n effeithio ar y pethau hyn a mwy. I wneud y penderfyniadau hynny, mae angen gwybodaeth gyfredol a dibynadwy ar bobl a sefydliadau. Gan amlaf daw'r wybodaeth hon ar ffurf data, A dyna ein rôl ni. Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydyn ni'n falch o'n diddordeb mewn data. Mae graffiau, ystadegau a rhifau yn bethau cyffrous i ni, oherwydd yr hyn y gallen nhw ei ddweud wrthyn ni am fywyd pob dydd. Ac efallai y byddech chi hefyd os byddech chi'n gallu gweld y data sydd o'n cwmpas ni o ddydd i ddydd â'ch llygad eich hun. Data fel y rhain. Rydyn ni'n casglu ac yn defnyddio'r data hyn o ffynonellau gwahanol i greu ystadegau swyddogol. A rhag ofn eich bod chi'n poeni, allwch chi ddim adnabod neb o'r ystadegau rydyn ni'n eu cyhoeddi. A dyna ni. Mae pawb, o fyfyrwyr a busnesau i adrannau llywodraeth ac awdurdodau lleol, yn defnyddio'r ystadegau hyn i wneud penderfyniadau pwysig. Er enghraifft, gall gwybodaeth am enedigaethau ac addysg helpu i gyfrifo faint o leoedd mewn ysgolion sydd eu hangen ar ardal leol. Gall ffigyrau prisiau tai gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol eich helpu chi i ddod o hyd i'r lleoliad a'r gyllideb orau ar gyfer eich cartref cyntaf. Ac mae ffigyrau cynnyrch domestig gros yn dweud wrthyn ni am faint yr economi a sut mae gwahanol rannau o'r economi yn perfformio, fel peirianneg, lletygarwch neu fanwerthu. Mae ein ffigyrau chwyddiant yn dangos y newidiadau ym mhrisiau nwyddau a gwasanaethau, a gallwn ni eu defnyddio i bennu pethau fel cyfraddau llog. Gallwch chi hyd yn oed ddefnyddio ein cyfrifiannell chwyddiant i weld yr effaith ar gostau eich cartref. Mae'r ystadegau rydyn ni'n eu cyhoeddi am y boblogaeth yn dweud wrthyn ni faint o bobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am enedigaethau, priodasau, a faint o bobl sy'n 100 oed hyd yn oed. Ac os ydych chi am gael gwybod pa enw babi sydd fwya poblogaidd, mae gennym ni ystadegyn ar gyfer hynny hefyd. Rydyn ni'n defnyddio llawer o wahanol fathau o ddata i gynhyrchu ystadegau. Daw rhai o arolygon, fel y rhai rydyn ni'n gofyn i bobl eu cwblhau wyneb yn wyneb neu ar-lein. Rydyn ni hefyd yn defnyddio data gweinyddol o'r holl wasanaeth yr ydych chi eisioes yn eu defnyddio, fel y systemau treth, iechyd neu fudd-daliadau. All neb sy'n gwneud penderfyniadau amdanoch chi neu unrhyw wasanaeth yr ydych chi'n ei cael weld eich gwybodaeth bersonol. Rydyn ni'n dad-adnabod data er mwyn tynnu unrhyw wybodaeth bersonol cyn inni ei defnyddio i gynhyrchu ystadegau. Rydyn ni hefyd yn gwneud yn siŵr na all neb gael eu hadnabod yn ein hystadegau ar ôl iddyn nhw gael eu cyhoeddi. Drwy ddefnyddio'r data sydd o'n cwmpas ym mhob man, gallwn ni gynhyrchu ystadegau swyddogol sy'n gwneud gwahanol